Ur nefɛent ara deg ddunit ḥaca i tarrawt d leqdic. Mačči kifkif tura. Tura llant tid i ɣran gar lezayriyen armi ffɣent d ṭṭbibat, d ticixtin law d tifermliyin. Zdat Rebbi ulac lxilaf gar tmeṭṭut d urgaz. Ibɣa ad aɣ-yessekcem akk ɣer rreḥma-ines, ulamma ur ɛdilen ara lecɣel i aɣ-d-ittaken xdem deg ddunit. D ṛṛay n bunadem kan ad yessanez tmeṭṭut, ad tt-iɛeffes, ad tt-yerr tikwal amzun d zzayla i ttbiben leḥcic d isɣaren. Ṛebbi deg wawal-is yumer-asen i yergazen ad ḥemmlen tilawin-nsen am lǧettat-nsen, ad ten-kabren. Ccehr-agi meṛṛa ad t-nefk i tilawin, ad nmeyyez kra ddeɛwat I tent-iɣzan, ma bɣan ad ḥsisen yirgazen ɣas ad sellen ad ḥefḍen ayen i ten-iṣelḥen diɣen, lxaṭer ad nehder ɣef arrac imecṭuḥen, ɣef lsenɛa buẓeṭṭa lewqtin n temsalt isenɛan s wakal. Ma d iḍ-agi, ad nebdu s lficṭa i ḥemmlen medden akk, ama d irgazen ama d tilawin, yeɛni tameɣra n lzewwaj.
Sneɣ ulac d yiwen yettḥessisen i dagi ur neḥdir ara ssaɛa ssaɛa i tameɣra. Yemken llant kra deg-wen icuɣalen ddurt-agi s leqdic yezwaren tameɣra. Fiḥel ma nniɣ-akent belli yella leɛtab deg ccɣel-agi s lḥasun di tamuɣra-nneɣ, mačči d yiwen ccɣel i yellan. Yesfeq amezwaru ad tɛerḍem medden s lɣerḍ iwakken ulac tismin. Ad tɛerḍem imeddukal-nwen wid yettwakebren Imiren mkul inebgi ad yeqbel aɛraḍ-nwen s lferḥ ad d-yas. Acu ara ninni ref lqut? Ad tfetlem seksu, ad d-taɣem lxeḍra d weksum, ad tweqmem aseqqi, lḥalawat d lqahwa. Isfeq-as lǧaz i teslit, dɣa ad twtem lḥenni, ad tselsem, Lxatima fiḥel ma ɛawdeɣ-awen i kul leḥwayeǧ-agi, tessnem i kul lxedma ay tettak tameɣra. Bɣiɣ ad awen-ḥku iḍ-agi lemtel yellan n wawal n Rebbi ɣef yiwen ugellid yewqqumen tameɣra i mmi-s. Medden n tmurt merra heddren fell-as, ttrajun ad issinen ma yella ad yilin ger widak ara yettwaɛerḍen. Mi d-iwweḍ lweqt, mezzlen izgaren d ulli seg Suyfur, agellid-nni iceggeɛ iqeddacen-is a it-siwlen inebgawen, imi kulci iweǧǧed. Imiren i yeḍra yiwen lɛib ameqqran, ɛlaxaṭer mkul yiwen iqelleb sebba iwakken ur yettruḥu ara. Llan wid ixeddmen ass-nni kamel amzun ur ttwaɛerḍen ara. Wid yellan d imcumen nɣan kra iqeddacen-nni yettwceggɛen. Fehmet acḥal i yezɛef ugellid! Ɛni ad yeǧǧ ayen i kul iheggan iqeddacen-is ad yexser? Yebɣa ad sen-yerreţţar i yimekkaṛen-agi lxiṛ-is, imi ur qelllen ara meṛṛa lemzeyya i sen-iwxedmen. Imi iɣaḍ-it ayen i kul ihegga, iceggeɛ iqeddacen-is bihfih ɣef uzniq, ad yejmeɛ wid i kul ara afen dinna, ad ten-skecmen ɣer uxxam-is. Yenna-yasen ad skecmen igellilen, isaɛayen, ula d imeɛraf imcumen d at lxir. Yebɣa ad ten-isekcem akk, iwakken ara ččen seg iḍebsiyen lqut lɛali i ihegga. S leɛqel, Akken n jemɛen akk, yekcem ugellid ɣur-sen ad isellem fell-asen uqbel ara ruḥen ɣer yixxamen-nsen. Yeɛqel yiwen gar-asen ur nersi wara akken lsan wiyiḍ. Ɛla xaṭer lweqt-nni, win ara iruḥen ɣer tameɣra ad yeqbel dima sɣur bab tameɣra-nni llebsa lɛali i wakken wid akk ara ikecmen ad lsen kifkif ulac tismin gar-asen. Yemken ass-nni win ur nersi wara aqendur yestunefken yeḥseb ur yettur ara llebsa-s, ur ibeddel ara ɣef llebsa-nni i s-tunefken. Lameɛna deg wayagi iɛawsa awal ugellid. Agellid mi t-iẓra yezɛef fell-as, yerra-t ɣer lberra, imi ur yeḥwaǧ ara ger imeddukal-is amexluq-agi ur neḥdiq ara.

Taḥkayt-agi tesmekti-yi-d ɣef Ṛebbi iceggɛen zik lenbiya ɣer ddunit, lameɛna medden ugin ad ten-ttḥessisen. Am wakken wid yettwaɛerḍen ad kecmen ɣer tameɣra n ugellid ugin ad ḥessisen i iqeddacen i ten-ittuceggɛen, yak? Si zik Ṛebbi yewɛed-d yiwen n umsellek ara yesselken bunadem si ddnubat-is. Mi d-iwweḍ lweqt, iceggeɛ-d win yeɛzizen meṛṛa fell-as, yeɛni Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Medden ugin ad t-qeblen. Ih, fehmeɣ. Am akken wid ittwaɛerḍen ɣer tameɣra ugin, amzun ḥeqren mmi-s n Yambugellit.
Suwexrent, behdlent, uɣalent semrent ɣef ṣalib, yiwen n lluḥ ameqqran ɣef i iɛelleq armi yemmut. Lameɛna, lḥemdullah, Rebbi d Rebbi Wezmir. Wala ma yemmut Sidna Ɛisa, yuɣal ɣer tudert. Ass-agi yedder. Yeqqar-asen i wid i kkul ara t-iqeblen am umsellek-nsen, belli iruḥ ad asen-iheggi amekkan zdat Rebbi. Yemken am wid yettwaɛerḍen ɣef tamuɣra di taḥkayt-nneɣ, tesɛam nnif, teqqarem ur teḥwaǧem ara idammen n Sidna Ɛisa ad ken-ṣeffun si dnubat-nwen. Ihi Ṛebbi ur izmir ara ad awen-iqbel. Am akken inebgiwen-nni yettwaɛerḍen ufan ssebba i wakken ur ttruḥun ara ɣer tmeɣra, ad temmtem di ddnub-nwen. Lameɛna ma tellam d at nneyya, am wid-nni ay yufan iqeddacen n ugellid abrid wis sin u wezniq, ad tqeblem aɛraḍ n Sidna Ɛisa ad d-tasem ɣur-s,

Ṛebbi ibɣa ad iqabel medden akk di ddewla-s, mačči kan iseɛɛiyen. Nutni ḥesben zemren ad aɣen laxert iman-nsen, lameɛna Ṛebbi isefhem-aɣ deg Wawal-is belli ḥedd ur yezmir ad yerbeḥ lǧennet s lxir-is. Wid iɛeqlen tuglilt-nsen, qeblen s wanuz ayen i sen-yettunefken sɣur Ṛebbi s lmaḥiba. Agellid-nni iḥun ɣef igad-nni msakit, ur nesɛi ara deg iman-nsen tazmert ad bedden zdat-s s llebsa ifazen. Yella kan yiwen iḥesben ur iḥwaǧ ara lemzeyya ugellid, netta yekcem s zzux, yettkel ɣef llebsa-nni i gxaḍ iman-is, iswexxer lxir ugellid ur t-ibɣi ara. Yeḥseb ad ittuqebbel akken illa, lameɛna ittuḍegger ɣer berra. Ncalla mačči d kemmini ay weltma, neɣ keččini ay gma ilan am umzuxxi-nni. Ncalla ur tḥessbeḍ ara tzemreḍ ad tbeddeḍ zdat Rebbi s lḥeqq-ik. Alxaṭer awal Rebbi yessefhem-aɣ lḥeqq-nneɣ illa am iceṭṭiḍen yumsen zdat Rebbi. Ittwakteb, Ur ikeččem ara ɣer lǧennet ayen yumsen. Ɛni zzux, ur aɣ-issames ara zdat-s? Ɛni ur tebɣam ara i dagi ad tamnem belli Sidna Ɛisa weḥd-s i d abrid yettawin ɣer Rebbi, ad tqeblem am umsellek-nwen?

Ihi ḥsiset kul tlata ɣef leḥdac deg yiḍ ama deg Fransa ama deg Lezzayer. Ad k-tebteɣ. Ur ttuqamet ara, aɣilif, ma ttɛeṭṭilen tibratin-nwen ur ken-ǧaweb ara bihenfi. Ma neqbel tabrat sɣur-wen, ad awen-ǧǧaweb, ad awen-ceggɛeɣ tektabin neɣ leqraya s taɛrabt s tefransist neɣ s teqbaylit akken tebɣam nebɣa ad awen-nɛawen ad tfehmem abrid n Sidna Ɛisa imi d netta weḥd-s ay d abrid yettawin ɣer Rebbi ataya leɛlwan-nneɣ Nuba lexbar n lxir boîte postale 141 Monte Carlo Monaco s taqbaylit